So chi di gweld boi yn cyfed yn cachu o blan e, be? So waste management yn y brif ddinas yn job hawdd? Ni fel y Ghostbusters, just da cachu. Bach o mixed bag ar yr adran ma, ta Samuel? O, chi'n o foi. Bora prysur o gysgu yn y fan. A wedyn? Just ateb y ffôn. A rhaid ni'n ffal y material, a mae rhaid ni ddim. Na, fi'n fine. Absolutely fine. Hollol fine. Ie, iawn. Just grêt. T'mo' be' Samuel? Fine am y peth. Hollol fine, boi. Tickety-boo. Tickety fucking boo. Shwd Gymraes i e de? Neu Ffish siŵr o fod. Naddo fi. Hollol cŵl, boi. Fuck, fuck, you know, fuck, fuck, fuck. Shit! Sain un o'r fannies 'ma sy'n ofni commitment. Mond few days ni bod yn trial. A Phyllis i ddod tan ddy Mercher achos y stress. Rai. So basically ni di creu babi mewn llai na two days. Ww na fo na fo record. Dylen i wbod bod da fi top notch sperm. A'r peth yn obvious. Ar adeg fel na ma menyw angen reassurance. O'n i'n meddwl bod o leia few months da ni i shelffo, guaranteed, ond na! Damo fi!

Ble mae'r dafarn arall de? O, bois bach, o'n i ddim yn gwybod le oedd corff Tîm Benni a'r corff y dafarn dechrau. O, bois! Band o rights gwas! Yn gweithio ti. Darllen nes amdano fe. Darllen amdano fe, bois! Fi 'di fframo'r ffycin Cambrian News a Davy Sain! O! T'mod, mond yn Ceredigion gei di nadl. O! Ble ti'n nôl? O, na, swn i 'di gael 'na, oes e? T'mod, swn i'n mynd o Nando's i gael 'na.

Shwt ti'n gwybod 'na de? A Samuel ryddhau ei hys. A ti gofid ti Samuel, ces! Whoo! Fucking ces, wir. Samuel 'na'n geg i gyd. Be' ti'n neud fynna nawr? Report i ni. A fucking hell gad 'na fod. Sai 'di roi genuine number miwn fynna ers blynydde. Ti'n gweld hwnna fynna? Receptacles cleared? Fi jyst yn roi lawr faint o ferched pert fi 'di gweld rownd ganol dre, so... Two and a half heddi? Ie, ie. A ti'n gweld hwnna? Wheelie bins removed. Sawl cachan fi wedi cael cyn canol dydd? Ie, so... Pedwar. A ti'n gweld yr un diwetha yna? Sawl wank fi wedi cael yn y fan yn yr wythnos? Er, mae'r number wedi mynd off y cliff ers i ti join yn amlwg. So, um, just not rhywbeth lan.

Shwmae Glynis? Yn iawn? Well bo ti di siarad â'r boss na am y promotion na? Na, it's it's a no go. Na, cutbacks, austerity. Ie, aros ar yr un lefel fydd hi am nawr, shwd? Wel, nawr bod ni'n dechrau teulu, bydd eisiau symud tŷ. Eisiau well job arnot ti. Mwy o gyfrifoldeb, mwy o gyflog. Be ti'n meddwl job well? Fi'n second to none.

Good mate. Good mate. Oh, yassi. What a day. Sa'n ni bod mor stressed a hyn ers i fi gorfod gweud i'r boi na bod fi'n reitio car e off. Hello, I'm sorry to tarfu, but I've ploughed into your vehicle. Yes, ploughed into it. It's not good.

Wna i byth fadde i ti am weithio fi bod e'n fyddar. Sa i 'di bod mor embaras yn fy myw. Beth am... Yy... Sa ni'n siarad am hwnna, reit? O, na. God, dim nawr. Gad fi wneud y siarad yn syml. Caru dy geg. Yes, officer. We're on our way to a fancy dress party. I'm a Mario, I'm gonna win! Mamma mia! Let's a go go! Bai ti ffocin dechrau! Ond ti eisiau promotion de? O, co golwg hwn de? Pa dod o'r cwestiwn? Ti James Dean Bradfield yw ynddo fe? If you tolerate this, mae'n yffa chi. Mas a ti, ffein ar ffaca. Stop a dod o'r cwestiwn. Ni ffili goddell llais etal. Canu fel sef yn straeno i bwsio rhyw carchad swmpus mas. Hen! Os eisiau promotion de? Cwrdd fan 'ma! Fi gallu mynd le bynnag fi moyn! Sai'n moyn rhoi e lan i gweithio yn rhyw office 'da rhyw bois sai'n nabod, neu ddim isie nabod. Sim digon o toilets yn y building! Pob tro fi'n mynd, ma' rhyw fucker arall yn dod mewn i gachu drws nesa! Sboilo'r unig dwy funud o heddwch gei di! Honestly! Fi'n gallu identifeio pwy sy yn y cubicle drws nesa, jyst wrth y sŵn! Mister Walters! Yn iawn? Pawb yn iawn gytre?

Good. Ie, na chi. Good. Sa'n deall y beth. Yw yn rhywbeth yn neud y ti? Uh, uh, o, um, nath i fforso fi. Nath i weud beth sy'n i beth lle o'n y PlayStation to. Mae hwnna'n outrageous! Mae eisiau ti tyfu par. Wel, gwed ni, mae'n eitha theism. Na, she's got another thing coming. Sneb i gallu ffwrch lan yn tiwfi fel fi, gedi weld. Wedai rhywbeth mildly racist. O! Shwmae, bore da, chi'n iawn? Allen nhw byth roi'r job i fi. Sa fe ddim yn gweithio dyddiau yma. Anyway, mae hanner o'r bois yn yr office yn meddwl bod nhw'n Tommy Robinson. Neu rhywbeth wnaeth wneud nhw ddim eisiau fi, heb feddwl bod fi real head case. Crumbs ma! Mae well alloys o'r hwn na'r fans da fi. Os na feddylia am rhywbeth, Nai jyst dechrau llefen am ddim reswm. Ti fod amser off dy babi mate? Amser off? Fydd yn haws bod yn gwaith! Reit, dere, enforcement duty, ffeino pobl am gael nice time yn y parc. Really pisio'r chips nhw! Great laugh. Oi, you, mam-gu! Did you leave this can of Stella in the park? Sixty pound on the spot fine. Jiw, dwi'n meddwl weithio barod. Samuel, dim an!